Чочоолоптор былыр күүстээх-уохтаах, сут-кураан сылларга сүгэһэрдээх сылдьан, дьүөдьэ лааҥкы отун илиитинэн үргээн, сүөһүлэрин сыл таһаарар Чоочо эмээхсин диэн өбүгэлээх эбиттэр. Ол эмээхсинтэн Бааданаан Дайыла уола Өндүрэй Саабын хос аатынан чочоолоп төрөөбүт. Кинилэр Бэттиэмэлээх диэн Чурапчыттан биэс биэрэстэлээх алааска дьиэ-уот туттан, икки уолу, алта кыыһы төрөтөн, барыларын ыал оҥортообуттар. Өндүрүй Чочоолоп алта уон алта сааһыгар тыһыынча тоҕус сүүс уон аҕыс сыллаахха өлбүт, онтон Даарыйакаан сааһын мөҥөөн, хос сиэннэрин бүөбэйдээн, тоҕуон үһүгэр сэрии буолуон аҕай иннинэ тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн биир сыллаахха өлбүт. Маҥнайгы оҕолоро Охонооһой Афанасий Андреевич Саввин норуокка ааттанарынан чочооло буола, Чачаалап уола судаарыскайдарга үөрэнэн нууччалыы ааҕар, суруйар буолбут, кинилэр сүбэлэринэн айылҕаны кэтээччи, метеоролог, фенолог идэлэммит, бастакы оҕуруотчут, эмтээх оту хомуйааччы, ону тэҥэ сааны, чаһыыны оҥорор, кирпииччэ үктүүр, нуучча оһоҕун тутар, миэлиҥсэни туруорар болуотунньук эбит. Ону таһынан Прокопий Нестеров Сокольниковка луохтуур көмөлөһөөччүнэн сылдьыбыт. Өссө Боотурускай улууска Ырыа Охонооһой диэнинэн биллибит ырыаһыт, олоҥхоһут. Чачаалап уолуттан үс оҕо хаалбыт. Стефан Афанасьевич Савин Күн дьирибинэ диэнинэн биллибит суруйааччы, Виктор Афанасьевич Савин, рысофысыр үтүөлээх, саха СССР норуотунай артыыһа, Мария Аайа Афанасьевна Савина, поэт Гаврил Иванович Макаров дьон дьаҥылы кэргэнэ. Өндүрэй уонна Даарыйыкаан Чочоолоптор Алта кыыстарыттан улаханнара Дьэбдьиэй Бэрииһэбэ буолар, киниттэн төрүүллэр Дмитрий Николаевич Борисов уонна Акулина Николаевна Борисова Платон Алексеевич Аюнскай кэргэнэ. Чачаалыктар иккис кыыстара Пелагея Попова, соҕотох Анисия диэн кыыс оҕолооҕо, Хадаар нэһилиэгэр Уулаах Уйбаан Саабын диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, түөрт оҕоломмуттар. Кинилэр сыдьааннара Чурапчыга, Дьокуускайга Савиннар, Борисовтар, Кривошапкиннар, Нохкунскайдар, Коркиннар, Окороковтар диэн саха көлүөнэ дьоно. Үһүс кыыс Маарыйа Намыынова «Массыыналаах Маарыйа» диэн ааттаммыт улахан иистэнньэн. Кини уолаттара Семен уонна Василий Наумовтар хомойуох иһин сэрии хонуутуттан эргиллибэтэхтэр. Кыыһа Өлөөнө Чайковская икки уоллаах, икки кыыстаах. Чочоолоптор үс кыыстара кэккэлэһэ алаастарга олорор киэҥ аймах Соловьевтарга кийиит буолбуттар. Матрена тиэтэйбит Уйбаан Соловьевка кэргэн тахсыбыт, эдэр сааһыгар өлбүт, оҕо хаалбатах. Настааччыйа, Ыстапаан Соловьевка кэргэн тахсан, икки уолаттардаммыттар да, сэрии хонуутуттан эргиллибэтэхтэр. Саамай аччыгый кыыс Даайыска Миитэрэй Соловьевка кэргэн тахсыбыт, бу кыра кыыстара Даайыска Дарья Андреевна Соловьева, Чочоолоп аймахтарга Эбээ Даайыска диэн таптаан ааттыыр ытык киһилэрэ эбит. Элбэх оҕо төрөөбүтүттэн түөртэрэ ыал буолан ыччат хаалларбыттар. Эбээ Даайыска элбэх тулаайаҕа көрбүт-харайбыт, үгүс ыалдьыты-хоноһону аһаппыт, үтүө-мааны саха далбар хотуна эбит. Чочоолоптор оһоҕос түгэҕинээҕи оҕолоро Өндөрүүскэ саабын биллиилээх краевед, этнограф, фольклорист, учуутал, Чурапчытааҕы кыраайы үөрэтэр музейы төрүттээччи, атаҕар турбут соҕотох уола Макарий хомойуох иһин сүрбэ үс эрэ сааһыгар өлбүт. Өндөрөй саабын туһунан бэрт сылаастык кини эдьиийин Дьэбдьиэй Борисова кыыһа Сардаана Ойуунская ахтыытыгар суруйар. Чурапчыга тахсан чочоолопторго сыстан улааппытым. Таайым Өндөрүүскэ балтыгар Даайыскаҕа сайылыыр этэ. Арыт дьиэ ойоҕоһугар палаткан атынан утуйара, күнү быһа суруйар этэ. Киниэхэ Амматтан, Тааттаттан кэнчэҕэстэр кэлэр буолаллара. Мин дьиэҕэ киирэ-тахса сылдьан Доодор кулуба туһунан маҥнай манна истибитим, сурукка хойут аахпытым. Таайым мас холбууга матаарсах, мэллээх иһит ойууларын чараас хачыгырас кумааҕыга сымнаҕас харандааһынан сууралаан түһэрэрэ, арыт ыт иллэҥ оҕолорго итэҕэйэн көмөлөһүннэрэрэ. Мин таайым баайыттан саамай ымсыырарым истиэнэҕэ ыйаммыт күлүүстээх мас дьааһык, онно наһаа үчүгэй сэдэх кинигэлэр ууруллан тураллара. Ити курдук чочоолоптор аймах саха норуотугар суол хаалларбыт, Уһулуччулаах удьуордаах, чаҕылхай сыдьааннаах саха бастыҥнара буолаллар